Odi, odi. Eh, Odi cha. eh, sijaduo. Ang'o motimore miloso mana ilugo mana ot. Ya eh. Wan, naloso gamba. Ya eh, tinde tinde imbi full. Eh, Osane na- osiemna. Iriyo na. Ariyo maber sana to tinde imbi fundi go. Eh, naloso oda ni asemanyoga kunde kunde moko ka ayudo to wuonda wuonda losna gik moko magalagala ne koro kaka ma nyocha Koro oloso. ne kaka ikwado ot ma serious. Ang'o minyo ot kama? Donge aloso oda ni mondo onene moro manie moro ma very yango Adwaro nyisi gimoro achiel wuoyi matin. Anyisi gini. nyisa ni Adwaro nyisi biane bute ka piny nyisi wuoyi matin. Ma gima serious madwaro nyisi ma kopo ni chak ichako. Wanyisi ni ok ibi duogo neno ka ichak iwuok ni igo igo ot. Adwaro pimo ni fundi ma fundi ma kaloso ni gimoro to en gadieri. Fundi ma kopo ni ochako ni gero ni gimoro, to ochako ni gi strong base, to ochako ni gi strong foundation. To kosechako ni gi strong foundation, iwinjo kaka dhumo kisungu maler kamano. Awinji. Anyisi ma cyber kendo ma gima dwaro anyisi niya, ineno picha mani butani, nyane To- kaje to fundi- wuoyi matin. To fundi maneno mana koloso odni maber iluonge ni Anyisi ni fundi moro noloso na od nyawa gire na cha. fundi maber fundi maloso ni gimoro gadieri to kendo kata kionge pesa en fundi manyalo winji jopiny madwaro achak anyis En jopiny mondiso ni od nyawagire maneno ga. mano ema oloso od nyawagire to kendo ineno ji- kamoro ma ji dhiye ma ji wuo- ne wach ni kesarab ji tangiri kiang' kiang' Chotigi. mama chotigi neri Eh, Mano en ema nodhi moger ot ailano. To fundini adwaro nyisi ni ng'e surani, ng'e ka wuoyi. Isekelonago Ng'e dongo ka losna wuoyi ot. matin ae weche mang'eny ng'e ka. Ineno dichuogni, Eh, en wuoyi ma pod tin, wuoyi ma onge weche mang'eny, wuoyi ma mungwana, wuoyi ma kapo ni inyiso gimoro, en onyalo losoni, to kendo losoni gimoro motegno at lowest price. Anyisi ni fundini, wuoyi matin. Eh. Fundini iluongo ni gogo fundi. Gogo. Gogo fundi. To gogo- Original. Gogo no to wuod ng'a? Anyisi Wuod ni ka. gogo fundi yudore mana e Migori County, Suna West ka mana area moro ni Marindi. To kendo kata kidwaro yude en oyudore kamoro amora. Wadhi Marindi mi- mwa- Marindi Marindi mwalo mwalo ka. ka, Marindi Mwalo ka. mwalo ka. Mana mwalo ka kama chiegni. Jopiny ma serious ni kendo gol kidno piny aler. Ma mane nyundo.
Mane nyundo. Eh.
Adwaro nyisi ni kik pona chaka duogo next time ni ayud ka in ng'ama kijana ma pod nengone yom kama kijana style mar gogo fundi original fundi ma onge weche mang'eny fundi ma chako nigi a strong base to tieko gi high level adwaro nyisi ni en fundi ma kata kogero ni kuondegi wanyisi ni fundi ma serious Mega ka fundi manyiso loso na rigi. Eugene koro obedo ka thuol kama. Yaye koro ng'e ka adwaro nyisi to kendo atang' ne jopiny onek gima tije gogo. Anyisi ni koro ineno odni. Anene. Ma ot ma nyocha gogo gero. Eh, to jaber mana de. Ne, go ane wang'i.
Eh, Go eh. wang'i ne ka. Eh. Inene. Dongo eh, ingo na kata Aya. Ah, eh. Chaki wa e libate, wa e libat kaseti gi koni. Ineno bathe koni? Molose miwe mana ni nyayo os jadi yangu. Hey, ini wacho nyayo koso ma the White House. Ne bathe ka. Ma koro adwa tang'oni ni ma to koro e wuoyi ma pod tin wuoyi ma loso gimoro ka en gadier iluongo ni gogo fundi original, yani fundi ma onge weche mang'eny. Fundi ma kopo ni chako, hey, wuoyi matin anyisi ni ok ichak iidh bathe ka. Aya koro ng'ika. Maya we Aya awe ng'ika. Nanyisi ni gichake strong base. koro Mm.
wage msimo ka imiya namba ne. Ah, ah, kuong ing'ika, ng'ika. Pod aleroni, in mano koka eloni mana bab kaset namba ariyo. Eh, Adwaro chako eloni namba adek. Aya koro neka. Ineno ka wuoyi matin. eh. Ma iluongo ni ma ot ma jochago gogero. Aya koro ng'ika. Neka. To ng'ani ere kaka anyalo yude to aneno koloso ot maber. Ni ere kaka anyalo yude? Dongo onego imiya namba ne. Kanye kama kelie.
Eh. Kanye kama dwaro kelie. Nikech ado ka ichandori ma serious o. Dongo Wan achando jodongo na, koro mage. ine Ok. funde mayudo to loso na gik moko magala gala. Aya koro ng'ika.
Ineno odni? Eh, Ma. Kaka ineneni. Ma ot manyocha gogo fundi ogero. Wuoyi ma pod onge weche mang'eny. ing'e ni gogo fundi ema ne wang' kendo anyiso ni gogo fundi nogolo ji e traditional africa to kelo wae modern africa Eh. wang' ni eki iseneno ng'ama hey, anyisi ni gogo fundi nogolo wae ndalo moko mane neno wa- wabedo e od lucha Kod lum traditional machon. traditional machon ka mago nogolo wae ma sani omiyo jo amerika norekomende kaka fundi maduong' ei kenya ka to kendo e afrika Iwinjo gino wuoyi matin. Awinji, Aya awinjo koro ga, kumikelo. koro gam sim, gam sim, gam sim. Anyisi namba gogo fun. hey, hey, ochakore gi sufuri saba. 07. Eh, oh, 07. Eh, or- ineno namba mwandiko ni piny kanyono idhi neno namba moro mondikore ka piny kanyo ochakore gi 07 to orumo gi 27 Dongo nigi ndik na godo ka. Yaye, in boningo andiki but oningo achak akonye jopiny ma makia gima timo. Anyisi ni wang' ni yier. Yaye, ogochoni. Eh, aneno ka Yo pinywa dwaro nyisi ni gogo fundi en fundi ma bonge weche mang'eny fundi ma kopono biro to loso Kalo. gimoro ma fine. eh, eh, hello. Iriyo nang'o? O, Iriyo maber. Ma iwuoyo gi tabu le. Aton tabu le. Eh, kata ker inyalo luongo kata ni nyawagiro. Eh, jaduong' moro omiya nambani kae kaka kaka fundi ma maber maloso udi. Eh, to nadwa ni losna oda moro kae, akia ni ere kaka wanyalo romo, ikna oda moro kae. Kuma ng'adi ng'ad gino. Kora, Moko ang'a- fundi en fundi ma ang' nogochni. Sawa. Anyisi ni kata sa A- An gochna gimoro sa Ah, we achiel. paro kama. ne anyisi nya- anyisi we matin ya ineno gogo fundi ni en ng'at mok par ni gima onego otim kendo en ong'eyo nyaka level ma kong'e ni level ma ot onego bede ot ma high standard wanyisi ni kata ineno kuonde ma chandi ok chak bag anyisi ni aya koro ne ka mogik ne ka koro gichako strong base ineno ka ka jogo nochako strong base to kendo ka mineno ne gitime strong base wanyisi ni bi kamoro ni marindi pep ibiro neno kogerore ma serious marindi pefa kae ibiro neno kogerore ma serious to kendo chak ing'i ka ineno bathe ka ma ot ma nyocha gigera gera kia yo hey yo nairobi kocha donge maneno ka Chal ka kuma dong ma Kenya relief mogero kae. Hey, original.
Hey. Anyisi ni wang' ni jopiny joma dwaro gedo kendo kidwaro fundi ma serious wanyisi ni tem matek imany duogo fundi yudore Migori County to kendo yudore Kenya to the world. After Kenya to the world wanyisi ni ng'ano yudore Kenya to Africa. Wang' manyien abro nyisi kendo.